Gudden Owend bei Dikrich TV, haut vum Härebierg aus dem Centre Militaire. An zwee Deeg do ass jo en national Feierdag a ronderëm deen Dag do spillt d'Militär ëmmer eng wichteg Roll. Dëst Joer allerdéngs, wéi och schonn 2020, huet d'Militärparad op der Kluuster leider nees missen ofgesot ginn. Dat selwecht gëllt och fir all déi aner Festivitéiten ronderëm den 23 Juni. Eppes wat mer iech awer net virenthale wollten, dat ass d'Usprooch vum Buergermeeschter Claude Haagen. Léif Dikricher Biergerinnen a Bierger, Dir Dammen an Hären aus dem Dikricher Gemengen a Schäfferot, de Verwaltungen an Servicer vun der Dikricher Gemeng. Scho fir d'zweet Kéier hannerneen wäert den Nationalfeierdag och dëst Joer net kënne wéi gewinnt gefeiert ginn. D'Pandemie bestëmmt nach ëmmer eist Liewen a wäert och elo, wou vill sanitär Mesuren opgehuewen, respektiv erliichtert goufen, nach ëmmer verlaangen, datt mir een op deen aneren uecht ginn an eis u gewësse Reegelen halen. Am Numm vum Dikricher Gemengerot wëll ech Iech op alle Fall alleguerten Merci soen, dass Dir Iech déi ganzen Zäit bis elo exemplaresch verhalen an ee mat deem anere solidaresch gewisen hutt. Nëmmen doduerch ass et zur Zäit méiglech, fir ëmmer méi Fräiheeten ze genéissen. An d'Hoffnung, dass dat och esou bleift, klëmmt. Allerdéngs sollte mer et elo net ze séier ugoe loossen a weider virsichteg bleiwen. Och dëse Juni wäert deemno keng Militärparad Ofgehale ginn, keng offiziell Zeremonie, kee Fakelzuch, keen Éirepatt op der Kluuster organiséiert ginn. Nationalfeierdag ass a bleift e besonnesche fir d'Lëtzebuerger an och déi Dikkricher. Hei sollen all d'Awunner zesummebruecht ginn, egal wat hir Relioun, Orientéierung oder Nationalitéit ass. All Dikkricher Awunner soll d'Méiglechkeet hunn, op hir Manéier ze feieren, wat jo elo an engem klenge Krees nees doheem méiglech ass. Dobäi soll awer net vergiess ginn, mat Respekt un déi ze erënneren, déi fir eist klengt Land d'Symbol vun senger Eegenstännegkeet an senger Fräiheet sinn. Eisem Grand-Duc Henri an senger Famill wënsche mir dësen Dag alles Gutts fir d'Zukunft a weider vill Succès am Déngscht vun eiser Natioun. Am Numm vun der Stad Dikrech wënschen ech Iech alleguerten ee schéngen Nationalfeierdag. Vive de Grand-Duc an déi Groussherzoglech Famill! Vive Lëtzebuerg! Vive Dikrech! An bei mer elo ass de Colonel Yves Kalmes, de Chef hei vum Härebierg. Gudden Owend. Gudden Owend. Jo, fir d'zweete Kéier hannereneen keng Militärparad. Fält dat Iech schwéier? Jo, absolut, dat fält eis schwéier, well d'lescht Joer mer et och wéint der Pandemie scho missen aussoen. Dëst Joer si wuel d'Zuele besser, Mee et erlaabt äis nach ëmmer net, d'Parad an deem Genre ofzehalen, wéi mer et déi lescht Joer gemeet hunn. Et ass eng Traditioun fir eis, eng Traditioun, un där mer gär géife festhalen. An ech hoffen och, datt d'Populatioun vun Dikrech dës Kéier nach Versteesdemech huet, datt mer net kënnen d'Parad do maachen. Ech mengen, mer kënne soen, et gesäit ee jo schonn e bësse Liicht um Enn vum Tunnel. An ech hoffe ganz staark, datt mer d'nächst Joer erëm um Rendez-vous sinn. Zënter 1955 sidd der schonn hei op deem schéinen Härebierg. Entretemps hutt der evoluéiert. Zënter 1955 si ganz vill Carrièren entretemps méiglech fir déi, déi an d'Arméi kommen. Wat kann een do alles maachen? Jo, d'Arméi huet e ganz grousse Choix u Carrièren, souwuel militär wéi och zivil. A fir déi meeschte vun eise Militär ass natierlech d'Instruction de base den éischte Schratt an där Carrière. D'Offizéier hirersäits, déi maachen hir Instruction de base, also d'Grondausbildung maache se am Ausland, wou se och anschlissend op déi verschidde Schoule ginn, wou se hir offizéiesch Formatioun maachen. Den Zaldot, dee kann awer och dono Beruffszaldot ginn. Beruffszaldot an de Carrièrë vum Ënneroffizéier a vum Kaporol, Do derniewent reservéiert d'Arméi awer och eng ganz Rei vun ziville Beruffer fir d'Zaldoten. Ech denken do un d'Gardiens de l'armée, déi hutt Der vläicht och gesi wéi Der eragefuer sidd, déi Hären am am Schwaarzen, am Schwaarzen, an der schwaarzer Tenue. Mir hunn awer och Plazen an der Logistik an natierlech och am administrative Beräich. Do dernieft beschäftegt d'Arméi awer och ëmmer méi Zivilpersonal, natierlech och an der Administratioun an der Logistik, mee récemment an an de leschte Jore mat der Entwécklung vun der Technik och ëmmer méi Experten, wéi zum Beispill an den Domainer vun der Informatik an och vu Cyber. D'Instruction de base, hutt Der gesot, ass ganz wichteg. Iwwert déi leeft alles. An ier mer elo weider op déi Formatioun do ze schwätze kommen, kucke mer eis vläicht emol un, wéi esou eng Instruction eigentlech ofleeft. All Zaldot muss schéisse kënnen. Minimum zwee Mol am Joer gëtt dofir geüübt. Mat enger Waff ëmgoe léieren ass natierlech och Bestanddeel vun der Instruction de base. Hei ginn déi jonk Rekrutte geléiert, fir d'éischt emol eng Waff auseneen huelen, zesumme bauen, eidel man a chargéieren. Dann eréischt geet et an den Asaz, e Moment op deen der vill mat Spannung waarden. Ech si schonn 3 Méint hei an ech fannen et flott hei. Et leeft gutt, schéin Erfarung hei an et léiert ee villes Neies. Et geet een op säi Maximum. Hei erlieft een alles, hei erlieft een alles an dat ass wierklech flott hei. Ech wollt am Fong schonn ëmmer an d'Arméi goen. Dat war schonn ëmmer en Dram vu mir säit ech kleng sinn. An hunn ech meng Schoul fäerdeg gemaach an da sinn ech direkt an d'Arméi komm. Ech wëll Ënneroffizier man. Eech an e puer Méint wann ech et packen dann ginn probéieren ech op Ënneroffizier Schoul ze goen an dann eng hoffentlech eng Carrière hei ze man. D'Arméi, dat ass fir si hei en Abenteuer, de Reiz vum Aussergewéinlechen. Trotzdeem ass et en haarde Wee, deen si ageschloen hunn. Wärend dem Trëppelen offensiv schéisse léieren, defensiv op Distanz schéissen, dat sinn alles Grëffer, déi musse genee ageüübt sinn, fir datt et am Eeschtfall och funktionéiert. Duerfir awer kann deen, dee bei der Staang bleift, herno e wierklech spannende Beruff ausüben. De Beruff ass e mega spannende Beruff. Ech si selwer virun 8 Joer gläich agezu ginn an ech hunn esou vill Saachen konnten erliewen a verschidden Plaze reesen, wou en normale Zivilist net hikënnt, wou ech fir mech perséinlech awer ganz vill matgezunn hunn. An elo ass och dem éischte Sergeant Schlësser seng Zäit als Instruktor an der Grondausbildung gläich ofgeschloss. Da geet fir hien erëm eng nei Ära un. Hie soll preparéiert ginn, fir ganz geschwë schonn op Friddensmissioun an de Mali ze reesen, wou déi Lëtzebuerger Arméi zënter engem Joer Militär sur place aus Bild an Kommunikatioun iwwer Satellit garantéiert. Si hei dogéint stinn nach ganz um Ufank vun enger méiglecher Carrière an der Arméi. Do gëtt et villes, wat si nach musse léieren. Un éischter Linn Engagement, Loyalitéit a Fiabilitéit, déi Wäerter ginn an der Arméi ganz grouss geschriwwen. An natierlech Komerodschaftlechkeet, Déi kann elo haut beim sougenannten TCCC ënner Beweis gestallt ginn. A mir mierken, ok, et blutt, d'Blutt kënnt vun uewen, pardon, jo, vun uewen. Wat maache mer? Eis éischt Reaktioun, Mir drécken direkt drop. Einfach, si kréie gewisen, wéi si am taktesche Combat, wéi si eeben e Blesséierten traitéieren, respektiv stabiliséiere kënnen. Ech wollt un d'Arméi, well et fir mech am Fong e Kandheetsdram ass. Mäi Papp war an der Arméi, mäi Boob war an der Arméi, ech hu Monni wou an der Arméi waren an dat läit am Fong an der Famill an ech wollt dat dann ebe probéieren an et huet mer, et gefält mer wierklech. Bis elo hunn ech zimmlech villes geléiert, esouwuel alldeeglech Saache wéi botzen, sou domm et och kléngt, mee och méi komplizéiert Saachen iwwer d'Behuele vu Mënsche beispillsweis. D'Aart a Weis an awer och sech iwwer sech selwer gëtt ee vir gewuer. Kennt ee, gëtt een iergendwann, kritt ee seng Limitte gewisen. Da kritt ee gewisen, datt déi Limitten awer och nëmmen am Kapp sinn an datt een nach ëmmer capabel ass iwwer déi Limitten eraus ze goen. Ok, wann der Missioun seet, hunn är Sektiounsschef an ären Ekippschef hunn Lacrymos, Granaten, dobäi. Ok. Dat ass net Spaass ok, dat ass reell dat hei. Wor souwäit. Stonne laang dobaussen an all Wieder trëppelen, haart sportlech Exercicen, et ass villes wat d'Rekrutten hei an de leschte Woche geléiert hunn. Haut awer dierfen si fir eemol ganz no spieren wat et kann heeschen enger Liewensgefor ausgesat ze sinn. Et ass eng Übung mat Kampfstoff ugesot. Esou en Asaz ass an der Realitéit zwar wéineg probabel, och gëtt beim Exercice nëmme Lacrymogène benotzt, an dach gëllt et haut besonnesch opzepassen. De But ass, dass d'Rekruten hir Tenue esou schnell wéi méiglech undoen, fir esou wéineg Kampfstoff wéi méiglech ofzekréien, wat wichteg an der Realitéit ass. Dobanne ginn dann nach weider Übunge gemeet, wéi zum Beispill e Filterwiessel. Oder sech schonn eng Deko immédiate ze maachen, dat ass eben d'Mask ausdoen, eng Kéier iwwert d'Tenue ze fuere mat engem spezielle Läppchen, deen de Kampfstoff neutraliséiert oder deplacéiere kann, an da rëm unzedoen. An dat Ganzt an deem een d'Aen zou huet an d'Loft unhält. D'Opreegung ass grouss, d'Loft gelueden, mee grad dat ass et jo wat déi Jonk an der Arméi sichen, Abenteuer. net alldeegleches erliewen. Ma ech hunn meng Schoul ofgeschloss an ech wollt net studéiere goen an ech hu mer geduecht, d'Arméi dat wier fir mech perséinlech eng Beräicherung an ech wollt kucken, ob ech deem Challenge gewuess wier. Ech hu mech gemellt fir an d'Arméi, well de Beruff villsäiteg ass. De Beruff. Do ass vill a Beweegung, do si vill am Terrain an deementspriechend ass och vill lass. Genausou gesinn ech Arméi als eng Erausfuerderung, eppes wat ech a mengem Liewen e lénke gemaach hunn. Ech wollt scho säit ëmmer, scho säit ganz klengem un an d'Arméi kommen, well eben Abenteuer an och dat ass eng Opportunitéit fir Saachen ze erliewen. dee kee ee Mënsch am Zivilen. Fir d'éischt emol musse si sech beweisen, Filterwiessel, Mask ausdoen, mat Kampfneutraliséierer schaffen an dobäi nëmme kee Gas anootmen oder an d'A kréien. Dat verlaangt natierlech Nervestabilitéit.

Ganz gutt, am Ufank Angscht, vill Adrenalin, mä herno jo, wa mer erkläert ginn, Gas, Gas, Gas, ëpp, séier Mask undoen an dann, an da jo, dann hu mer ee Binom, hien séchert alles, wann alles gutt gemaach ginn ass an wann den Check ass. Da si mer frou. Herno kënne mer, gesi mer de Gas a mir hunn da guer näischt, guer näischt. Mer hunn net d'Aen déi picken oder soss eppes. Mir hunn nach eng Kéier séier Mask ausgedo, gewisen a rëm ugedo. Eng Kéier ausgeblos, fir Gas erfortzehuelen. Jo, et ass eng Experienz. Jo, also et huet, wou mer hu missen d'Gasmask ausdoen a rëm undoen, Oh beim Filter wiesselen huet et e bësse gepickt well wann een net richteg ausotemt ass nach e bësse Reschgas do an voilà dat ass halt dat eenzegt mee soss ass et awer gaang. Also et ass dat do dat huet eng kuerz Dauer mee op engem Terrain do muss een méi op d'Zänn bäisse virun allem wann et op eemol esou mat der Keelt wann een dat net gewinnt ass wann een nach ni dobausse war an dann op eemol Bei ville Leit war et och, well mer net genuch gedronk hunn, sinn op eemol d'Hänn e bëssen opgefuer an dat ass net grad angenehm, mee et ass ze iwwerliewen. Et ass ze maachen, well si am Endeffekt all gemierkt hunn, datt si duerchaus méi kënnen, wéi si sech selwer jee zougetraut haten. Och Leit, déi sech virdrun net vill beweegt hunn, kommen hei a Form, ginn iwwert hir Limitten a léieren sech vun enger komplett neier Säit kennen. Eng Schoul fir d'Liewen, fir d'éischt emol, an dann och nach Viraussetzung fir e Beruff mat Zukunftsperspektiven. Jo, dat ass wierklech eng ganz spannend Geschicht, déi Instruction de base. Ech muss soen, ech war do beim Gastraining dobäi, also dat war schonn zimlech spektakulär. Déi Saache wou mir elo gesinn hunn, dat ass awer natierlech nëmmen e klengen Ausschnëtt am Fong geholl vun där ganzer Instructioun. Nee, do hutt Der vollkomme Recht, et ass vill méi. A sech an der Instruction de base oder der Grondausbildung kréien d'Rekrutten eng zolidd Basis fir hiren Déngscht an der Arméi. Et ass awer virun allem gewiescht soen eng Formatioun vum Charakter. Firwat Formatioun vum Charakter? Well fir déi meescht Jonker, déi dann als Kandidaten hei sinn, als Rekrutten hei sinn, ass et déi éischte Kéier, datt se länger vun hire Léifste getrennt sinn an datt se zesumme mat anere Jonke liewen a schaffen, Jonker, déi och verschidde Backgrounde matbréngen. An dann, wann se hir Instruction de base hannert sech hunn, wéi geet et da virun? Jo, wann se dann déi gepackt hunn, no der Promesse solennelle, wou se dann offiziell an d'Reie vun der Arméi opgeholl ginn, wou vum Rekrutt gëtt et en Zaldot, ginn d'Zaldoten an déi verschidden Unitéiten a Servicer opgedeelt. Dat ass esou, datt den Zaldoten de Choix hunn, fir sech fräiwëlleg ze mellen an eng Auslandsmissioun ze goen oder net. Déi, déi dee Choix maachen, déi kommen an déi sougenannte Unité de disponibilité opérationnelle, d'Wuert seet et, an déi duerchlafen dann eng Instruction individuelle avancée, IA, ofgekierzt vun dräi Méint. Anschlissend maache se eng spezialiséierten Training, sief dat an der Opklärung, wat mir nennen d'Reconnaissance, an der operatineller Logistik, an de Kommunikatiounssystemer, déi mer hunn, och an de medezineschen Déngscht. An dat alles soll se da preparéieren op hiren Asaz, wou se dann an de Mali oder a Litauen ginn. Déi Zaldoten, déi sech awer net derfir fräiwëlleg entscheet hunn, fir an eng Auslandsmissioun ze kommen, déi ginn direkt an d'Servicer opgedeelt. An do gi se dann agesat, wéi zum Beispill an der Kichen, um Transport, als Aide-secrétaire oder och am Peloton Garde. An ech mengen, dat weess jiddereen, virum Palais, do maache mer nach Garde an och op aner Plazen. Do kommen déi Zaldoten dann hier aus där Unitéit. Jo, Dir hutt déi lescht Joren hutt Der ganz vill Efforte gemaach, fir jonk Leit unzezéien. Huet dat Succès entretemps? Mä et muss ee soen, datt mer d'Selektiounscritèrë geännert hunn, an dat vum, déi sinn en place vum éischte Januar 2020 un. Dat erlaabt vill méi Jonker, Tester fir an d'Arméi ze kommen, ze maachen. Wann also méi Leit, Tester, méi Kandidaten do sinn, hu mer eng grouss Mass vu Kandidaten, kënne mir natierlech och eng besser Selektioun maachen. Ech denken, et ass ze fréi, fir elo scho kënnen e Bilan ze zéien. Wéi gesot, déi nei Critèrë sinn am Januar 20 agefouert ginn. Wat ech awer ka soen, Mir hu vill méi Zoulaf wéi virdrun. wat a sech e gutt, eng gutt Saach ass. A wourop kann ech dat festmaachen? Mä ech ginn lech einfach e Beispill, Déi nächst Grondausbildung, soe mer, déi am Januar 22 elo ufänkt, déi Tester, déi Datume fir d'Tester, déi do méiglech sinn, fir sech online anzedroen, déi sinn actuellement all ausgebucht. Wat jo weist, datt schonn dat e positiven Effet huet, datt mer do de System adaptéiert hunn. Bon. wat da kann nach e Krittär sinn oder firwat kommen nach méi Jonker bei eis. Ech denken, nodeems mer eng laang Zäit am Kosovo waren, hu mer och zënter lescht Joer erëm eng gréisser Missioun, also och wou d'Zaldote mat déployéieren am Ausland, an an dësem Fall an Afrika, am Mali, wou natierlech Jonker de goût de l'aventure hunn, soe mer mol, unzitt an wou se och iwwerzeegt si vum Sënn vun där Missioun, well mir si sur place, fir a sech der lokaler Populatioun ze hëllefen, fir an der Zukunft an engem méi sécheren Ëmfeld ze liewen. Jo, wat hu mer op der Plaz? Op der Plaz hu mer Dronen am Asaz, mir hu Satellittekommunikatioun am Asaz, also nei Technologien. D'Arméi huet ganz vill nei Equipement an och Hightech bäikritt, wat ech och denken, wat déi jonk Leit awer trotzdem begeeschtert. Dat ass, wat, wat ech mengen, wat de Succès och erkläert a firwat datt mer och dee méi Zoulaf hunn. Här Colonel, ech soen Iech villmools Merci. Merci och. Jo, Nationalfeierdag gëtt dëst Joer och alt erëm eng Kéier net wierklech gefeiert. Trotzdeem gëtt et Gronn hei zu Dikrech sech ze freeën. Déi Dikricher Brauerei, déi huet nämlech fir hiren 150. Anniversaire eng ganz speziell Aktioun lancéiert. An zwar brénge si an deem Kontext e ganz neie Béiercageot eraus. An dir hutt d'Méiglechkeet esou een ze wannen. Um Internetsite vun der Brauerei fannt dir e QR-Code, iwwer deen dir iech aschreiwe kënnt. Déi éischt 1.000, déi dat maachen, kënnen hir fuschnei Béierkëscht da vum 24. bis de 26. Juni an der Brauerei ewechhuelen. Enn Mee konnt Dikrech sportlech nach emol sou richteg optrompen, wéi d'Damme vum CHEV Handball endlech nees de Championatstitel an der Hand gehal hunn. Obschonn d'Saison net ganz gutt gestart war fir déi Dikrecher Dammen, hu si déi ganz Saison duerch nëmmen Beschtleeschtunge gewisen an haten eigentlech schonn virum Enn gewonnen. Trotzdeem ass d'Finall géint Diddeleng an der Sportshal zu Dikrech zu enger ganz emotionaler Partie ginn. Ok Meedercher kommt eriwwer. Bon dass dee leschte Match wou mer hunn hein, dass dee Match wou mer eng ganz Saison geschafft hunn fir dass mer eis kënne belounen. An haut kënne mer eis belounen andeems mer déi raschteg Statue dobausse mathuelen an dass mer endlech gewisen hunn dass mer déi Bescht sinn. An ech hunn alles ginn, da maache mer e gutt Resultat. Vläicht gewanne mer, vläicht och net. Wa mer gewannen, tant mieux, wa mer verléieren, tant pis. Well mär hunn eis Aarbecht bis elo gemaach a mär probéieren elo haut dee richtegen Ofschloss ze kréie fir dës Championnat. Allez Belge, kapp! Vu que maintenant il ya dejà depuis deux matchs qu'on sait que nous on est champion, peut être nous on a un peu relaché et on arrive à jouer sans stress. Déi sinn nach ëmmer top drop. Also déi hu jo d'lescht Woch, wou et och schonn ganz entscheet war, trotzdeem nach géint Käerjeng gewonnen. An ech mengen, haut sinn se och esou motivéiert, fir haut 110. Match ze gewannen an da wierklech kënnen ze soen, mir hunn all Match am Playoff gewonn.

Nee mega, mir si mega frou. Nach awer staarke Géigner trotzdem am. Absolut, absolut. Also haut gewannen war wierklech sou d'Kiischt um Kuch. Dat wichtegst fir haut war haut Spaass ze hunn, gudden Handball ze spillen. War ee staarke Géigner ma mee ech mengen grad dowéinst ass haut gewise ginn war war fannen ech eng Reklamm fir den Handball an war flott.

Et ass mer einfach e bëssen ze vill ginn, mee jo, et war war immens schéin an et ass esou flott elo op esou engem Héichpunkt am Fong ofzeschléissen. Et je suis très fière de mes filles parce que vu qu'il y avait le covid aussi on a eu beaucoup de problèmes pendant l'année avec les pauses les la la la reprise

D'Visioun vun der Nordstad kritt ëmmer méi Konturen. Nodeems dat lescht Joer schonn ugefaange gouf d'Leitbild Nordstad ze entwéckelen, esou krut des landesplaneresch Visioun vun deene fënnef betraffene Gemengen elo e ganz konkrete Mobilitéitsplang an deen ass de leschte Mount hei zu Dikrech presentéiert ginn. Virun engem Mount am Ciné Scala zu Dikrech. De Mobilitéitsminister François Bausch an de Landesplanungsminister Claude Turmes hunn d'Press invitéiert, fir d'Mobilitéitskonzept Leitbild Nordstad 35 virzestellen. E grousse Worf, wéi si anzwee ënnersträichen, well sech domat d'Gesiicht vun de betraffene Gemengen an den nächste 15 Joer wäert komplett veränneren. An de Plang ass duerchaus machbar, well déi fënnef responsabel Käpp vun de betraffene Gemengen hunn ugebass. Ech mengen, dass extrem positiv opgeholl ginn, dat Ganzt bei de Schäfferéit an deene fënnef Gemengen. Déi sinn all voller Begeeschterung hei mat dobäi. A wa mer dat gehale kréien, zesumme mat där Entwécklungsgesellschaft, déi d'Landesplanung jo hei schonn en place gesat huet oder d'Regierung iwwert d'Landesplanung en place gesat huet, da sinn ech iwwerzeegt, da kënnen mer dat packe fir an deem Zäitraum dat ze bauen. Wat awer erwaart de Bierger genee? Virun allem eng grouss autofräi Zon. Fir d'éischt emol ass duerfir e Vëlo-Expresswee geplangt, deen net nëmmen héichwaassergeschützt laanscht d'Sauer duerch déi ganz Nordstad féiert, mee och un all déi aner Vëlosweeër ugrenzt, déi een dann an all Richtunge vum Land weiderféieren. Et gëtt an der Nordstad kloer op den net motoriséierten Individualverkéier gesat. Den Auto, dee soll aus den Uertschaften erausgeholl ginn. An duerfir sollen och zwee Contournement laanscht Ettelbréck an Dikrech kommen, déi déi grouss Transitstrooss tëscht Ierpeldeng an Dikrech iwwerflësseg man. Mat deem, wat de François Bausch an meng Ekipp elo ausgeschafft hunn, mengen ech, hu mer wierklech elo, mengen ech, de grousse Worf, well mer den Autosverkéier iwwer kleng Contournements de proximité eraushuelen aus Dikrech, aus Ettelbréck. An dass mer och deen Axe central, wou eigentlech och nach Plaz ass, fir eigentlech flott ze wunnen, no bei der Sauer, no beim Goldknapp, dass mer do elo eng aner Léisung hunn. Dat ass keng Transitstrooss méi. Also et ass net esou schéin haut un där Strooss ze wunnen, zu Angelduerf. An an Zukunft, meng ech, gëtt Angelduerf, dat ass bal schonn the place to be. Tatsächlech wäerten an der Gemeng Ierpeldeng déi gréisste Changementer kommen, engersäits mat engem grousse Pôle d'échange bei der Sauerbréck, wou Park and Ride, zu Rabus matenee verbonn ginn, an dann awer och op der Axe centrale zu Engelduerf, vu sollt d'Eisebunn no hannen laanscht de Goldknapp verluecht ginn, wat op der N 7 ganz nei Perspektive bitt. Et ass eng grouss Geschicht, also de Minis, déi zwee Ministèren hu sech vill, vill Gedanke gemaach, a bei deene siwe Schlësselprojeten, hunn ech gemierkt, do leien der fënnef op dem Territoire vun der Gemeng Ierpeldeng-Sauer. Also mir sinn definitiv betraff. Wann déi hei Visioun esou ëmgesat gëtt, da wäert eis Gemeng ganz, ganz vill changéieren, dat ass kloer, mee am Gudde mengen ech. Changéieren, ech denken, datt heimadder d'Liewensqualitéit fir d'Awunner vun der Gemeng Ierpeldeng-Sauer awer massiv wäert steigen. A well mer den Zuch hei jo. Verleeën, also réckelen, d'Streck brénge mer et fäerdeg, esouguer zwee zousätzlech Arrêten ze bauen, ee Pôle d'échange, soudatt mer, wat de schinnegebonnene Verkéier ubelaangt, mat engem Héichkapazitéitselement fir den Zuch wierklech gutt bedéngt sinn. An dann, wa mer dat nach complémentaire gesi mat dem Bus a mat dem Vëlo an ze Fouss goen, déi nei Elementer, déi mer do wëllen drabréngen, fir déi ze stäerken, da si mer wierklech gutt opgestallt. An ech mengen, da ass déi Mobilitéitsvisioun fir d'Nordstad perfekt. Awer och zu Dikrech dierft sech d'Stadbild komplett veränneren. Keen Auto méi op der N7, dat bitt Spillraum fir nei Liewensraim entstoen ze loossen. Als Kand hunn ech ëmmer missen oppassen iwwert d'Strooss. Dat gëtt elo e flotte Wunnquartier, deen immens flott un d'Eisebunn ugeschloss an dat wat meng Show de Claude Haagen fäerdeg bruecht huet déi lescht Joren, déi Spillplaz bei der aler Schwämm, dat ass jo esou schéin. An dat gëtt elo nach méi schéin, well och déi Plaz brauchen d'Elteren elo net méi ze fäerten, datt do d'Kand op der Strooss kéint iwwerrannt ginn. Deen neie Wunnquartier, deen entsteet am wou d'Mapre fréier war, ech mengen, dat passt elo alles wonnerbar zesummen. Net nëmme gëtt et an Zukunft kee Verkéier méi laanscht d'Gare, och de Bamerdall erof wäert et méi roueg ginn. Hei soll de Verkéier de Pläng no duerch en Tunnel ënner dem Härebierg erduerch d'Autoen laanscht de Stadzentrum leeden. Kaum denkbar, wann ee sech de Verkéier vun elo ukuckt. An dach ass et machbar. Allerdéngs musse schonn elo d'Weiche gestallt ginn, fir dass um Enn och kann alles esou ëmgesat ginn, wéi et ugeduecht ass. Jo, mee mir sinn am Gaang d'Weichen ze stellen. Mir hu jo e Projet autofräi Dikrech, wou mer schonn mam Ministère zesumme schaffen oder mat de Ministèren zesumme schaffen. Dat heescht, alleguerten déi Projeten, déi elo scho gemaach ginn, notamment, Stroosseninfrastrukture ginn an déi dote Richtung. Déi Aarbechten, déi elo gemaach gi mat de Stroosseninfrastrukturen, zum Beispill d'Bréckestrooss, fält nach net an dat heite Konzept. Mir kucken awer, datt alleguerten d'Statsstroossen an dat dote Konzept falen, fir herno dem dote Projet gerecht ze ginn, wat ee ganz flotte Projet ass. De Chantier an der Rue du Pont huet wuel versta näischt mat dem geplangten Nordstadverkéierskonzept ze dinn. An dach mécht grad dëse schonn elo däitlech, wéi wichteg et ass, den Transitverkéier zu Dikrech ze reduzéieren an a punkto Verkéier an eng komplett aner Richtung ze denken an ze plangen. Zënter engem Joer ass d'Testen e wichtege Bestanddeel vun eisem Liewe ginn. Virun allem awer Mëtt Mee, wéi d'Gastronomie nees hir Dieren opgemaach huet, ass d'Testen zu engem wichtegen Outil ginn an zu deem Zäitpunkt kruten dunn och d'Entreprisen d'Méiglechkeet, hir Leit alleguerten testen ze loossen. Mëttwoch, nonzéngte Mee, Zwee Leit vum Service Technique vun Dikrech maache sech mat enger Camionnette voll Tester op de Wee Richtung Fridhaff. An der Rue du 11 Septembre war extra Schësscontainer opgeriicht ginn, fir d'Material ze lageren. Eppes iwwer 600.000 Tester waren hei fir den Aarbechtsministère stockéiert ginn. No an no hunn d'Leit aus dem Gemengeservice dunn d'Tester op de Fridhaff bruecht, wou ee vu véier Distributiounszenteren aus dem Land opgeriicht gi war. Och hei hate si am Virfeld Zelter, Signalisatiounspannoen a Clôturen installéiert. Fridhaff läit verkéierstechnesch ganz gutt, dat heescht, falls mer elo Réckstau hei sollte provozéieren, ech mengen Sarno ass nach an de Startlächer, dat heescht, do provozéiere mer elo nach net ze vill Stau respektiv wa Stau do ass, Behënnerten nach nit ze vill. Et leeft zwar ganz gutt, dat heescht mir kréien d'Leit séier genuch evakuéiert, fir datt kee Stau zréck op d'Strooss entsteet. D'Resonanz bei de Betriber war gutt. Schonn um éischten Dag ware 70 Prozent vun den Invitatiounen ageléist ginn. Am Ganzen hunn d'Leit aus dem Service technique eng 14 Mol nogeliwwert, soudatt tëscht dem 17 an dem 29 Mee Insgesamt eng 550.000 Tester un 9.400 Firmen erausgoungen an dann do un d'Personal verdeelt goufen. Mission accomplie! Testen, testen an nach emol testen, wat de Wiis de leschte Mount vu rëm den Horeca-Beräich seng Dieren opgemaach huet. Zu Dikrech war duerfir zwar keen offiziellen Zenter vun der Gemeng opgeriicht ginn, duerfir awer hunn déi zwou Apdikten op der Plaz zertifiéiert Antigen-Schnelltester ugebueden. Déi éischt Deeg war bei dëser Apdikten um 15 Mee nach alles lues ugelaf, obwuel si extra en Zelt virun der Dier opgeriicht haten, dat e separate Service garantéiert huet. An der Tëschenzäit awer huet sech den Zoulaf staark geännert. De virleschte Weekend goufen eleng um Samschdeg hei eng 20 Tester duerchgefouert. Et ass elo esou mat deenen Tester, mir benotzen déi Tester, déi mir och an der Apdikt eeben honn, an dat ass halt eeben de Safe Care, an dat ass halt een Test, deen halt eeben mam. Besteck, also mat deem Stäbchen esou gemeet gëtt, dass dat och nëmme vir an der Nos ass. Mir soen dann och ëmmer d'Leit, nëmme esou wéi een och mam klenge Fanger an der Nues ka wullen. Also et ass net wéi beim Lardscale oder bäi aneren Tester, wou et dann och wierklech bis hanne bäi d'Gehir geet. Esou ass et net, et ass och nëmme vir bäi der Nues, wat och bei de meeschte Leit och relativ gutt ukënnt. Och nom 13 Juni gouf d'Ugebuet an den Apdikten zu Dikrech bäibehal, op dëser Plaz zwar net méi am Zelt, Dat war vum Stuerm fortgeblose ginn. Duerfir awer kritt een ewell och e Certificat mat QR-Code. Samschdes mëttes wiesselen sech déi zwou Apdikten op der Plaz mat dësem Service of. Voilà, hei elo si mer am Refectoire um Härebierg, do wou d'Zaldoten moies, mëttes an owes z'iesse kréien. An si kréien souguer ganz gutt z'iesse wéi ech gesinn. Villmools Merci. Heihinner invitéiere mir iech natierlech elo net, mee am Kader vun eiser Serie Dikrich kacht Do huele mer iech haut mat eraus an d'Natur op eng wonnerschéi Plaz, d'Brasserie Al Schwemm mat Vue op d'Sauer. Bonjour, je m'appelle Maria, je suis le chef de cuisine de restaurant Al Schweim. On est là depuis trois ans.

Et voilà, je vous souhaite un bon appétit et à bientôt, à la prochaine. An lo kënne mer jo erëm esou richteg gutt profitéieren, fir an de Restaurant ze goen. Schonn de virleschte Weekend huet et ugefaangen, zu Dikrech e bësse méi animéiert ze ginn. Do war Braderie ugesot. An trotz dem neie Chantier an der Rue du Pont sinn d'Geschäfter gutt gelaf. Nach ass d'Pandemie doriwwer eraus zënter kuerzem och Chantier an de Stroosse ronderëm den Zentrum vun Dikrech. Trotzdeem huet d'Braderie och dëst Joer nees eng sëllege Leit erausgelackelt. Ganz vill Leit hei, schéi Wiederchen hei, mir waren och eppes klenges eessen hei robber. Bis elo tiptop, mir si wierklech ganz frou. De Moien ass ganz ganz gutt gelaf, elo hoffe mer dass de Mëtten och esou gutt leeft ha, mee mir si wierklech ganz frou, eng ganz gutt Braderie jo. T'ass ganz vill lass ha, ech hunn kennen vill Kleedergeschäfter hei ha, an déi hunn net gerechent, ech sot waart mol of bis d'Braderie eriwwer ass ha. Ech hat erëm Recht, ne? Et ass nach net grad eriwwer. Et ass nach net grad. Mir hunn jo ze vill Leit hei, ja. Natierlech war dëst och eng wëllkomme Geleeënheet fir sech e Maufel ze gënnen, ëmsou méi well endlech d'Wieder matgespillt huet fir sech op enger Terrass néier ze loossen. Fir d'Nostalgiker allerdéngs kommen op all Braderie och ëmmer erëm d'Gedanken u fréier zréck, wou nach alles méi volkstümlech war. Well ech weess, uewen war de Kuhn, hei e grousst Geschäft hei uewen, an deen hat ëmmer e schwaarzen do stoen, also eng Banann eragoen, mat Stréi ronderëm, an dann huet en ënnert d'Leit gebrëllt an och d'Banannen ënnert d'Leit gehäit. En huet ëmmer gebrëllt, Wann dir gutt wëllt Nam Nam hunn, da kaaft dir Banannen bei di Maison Kuhn, vun der Porrett bis zum Huhn. Dat war immens schéin hei, he? War deemools de Lass och, he? Also, eent war dem Manne säin Däiwel am Verkaf, he? Well de Kuhn, du war de Stefannetti, ja? D'Ulysse war nach hei, ja? An et war richteg, mä déi Zäit ass eriwwer, ja? Jo, esou geet et haut wuel net méi zou op der Braderie zu Dikrech, awer virant dëse schwieregen Zäiten kënnt sech bei der Union Commerciale trotzdeem 2021 net bekloen. Den nächsten Dënschdeg an Donneschdeg Nomëtteg ass an der Alséerei eng ganz ausseruerdentlech Expositioun mat internationale Wimmelbiler ze gesinn, organiséiert vum Geschichtecafé Bons Ënnen, Bons Uewen. Do ronderëm sinn och eng Partie Workshoppen am Café littéraire geplangt. Méi allgemeng kéint d'Woch vum 28 Juni eng ganz interessant fir d'Bicherfrënn ginn, De Petit Prince, deen nämlech dëst Joer 75 Joer feiert, Soll an där Woch och ganz grouss erauskommen. Lauschtert selwer. Dir musst wëssen, De Petit Prince, dat ass ee Buch, wat a ganz, ganz, ganz ville Sproochen iwwersat ginn ass. A fir dat ze feieren, organiséiert de Bonn-Sënn e Bonnsuewen zesumme mat der Librairie Zimmer ee klengt Fest. Do ginn et dënschdes an donneschdes mëttes Atelieren hei am Bonn-Sënn, de Bonnsuewen, a samschdes moies. Kënnt der hei iech eraussichen a wéi enger Sprooch datt der de Petit Prince wëllt virgelies kréien. Mir hunn eng kleng limitéiert Selektioun. An am Nomëtteg um 3 Auer, do versteeë mir ee Bild, an zwar ee Bild vum Munos Art, wat seng eegen Interpretatioun op d'Thema vum Petit Prince ass. Ma mir géifen eis freeën iech an der Aler Seeërei oder hei am Bonsënne Bonsuewen oder an der Librairie Zimmer ze gesinn, Dënsdes den 29 Juni, Donneschdeg den éischten Juli oder Samsdes den 3 Juli. Net ze vergiessen awer natierlech och déi nei Ausstellung am Autosmusée, wou déi landwirtschaftlech Maschinnen, also och Trakteren, virun allem am Mëttelpunkt stinn. Méi doriwwer gëtt et dann an eiser nächster Emissioun fir Dikrich TV. Vun haut wor et dat dann awer. Ech wënschen Iech e ganz schéinen Nationalfeierdag, mat et gutt